A luancia July thla ni hleingah khan Israel ralkap nih vanlawng an thlah hna i Syria cozah nih an ngeihmi Ministry of Defence headquarter pi kha an kahpiak hna i an rak hrawhpiak hna. Kan theih bantukin atu lioah Syria president a ṭuanmi khi an pawngkam ah a ummi Arab ram pawl le Israel ram he daihnak ṭha tein tuah i Syria rampi kha biatak tein ṭhanchoter a duhmi pa a si. Cucaah ruangah cun amah president a ṭuan hnu in Israel ralkap kha zeitikhmanh ah Siria cozah nih ral an rak serh bal hna lo. Sihmanhsehlaw zeiruangah dah tutan ah Israel nih an Ministry of Defence headquarter tiangtiang an kah i cu lawng si loin an president umnak palace pawng tiang zongah khan bom zong kha an va thlakpiak fawn hna? Cucu zeiruangah dah Israel nih a tuah hnga ti kha mi tampi lung a fiang lo i lungtuai in an um. Atutan ah Israel ralkap nih Syria an kah hnanak a ruang pakhatnak cu Druze community pawl an kah hna ruangah a si tiah theih a si. Druze community kan timi hna hi Syria ram chungah khin a ummi an si i An population hi one million hrawnghrang ti lawng an si ti si. Cu hna cu Syria ram in southern lei ah khin an um i atu Israel nih an ukmi Golan Heights lei hrawnghrang ah khan khua a sami kha an si hna i thong khat zakua sawmrauk kum sarih ah khan Golan Heights khi Syria cozah sinin Israel nih an rak tingmi an rak lakmi a si i khi Golan Heights chung zongah khin Druze community hi thong kul hrawnghrang atu zong ah hin khua an sa ti si. Israel cozah tangah khua a sami an si caah Druze community chungin minung tampi kha Israel cozah ralkap ah an lut i mi tampi cu high ranking official tiang zong kha a phanmi an um fawn ti si. Cucaah ruangah cun Israel le Druze community hna hi an i pehtlaihnak a ṭha ngaingai i naihniam ngai in khua sami an si caah Israel cozah nih Druze community cu kilven dingin bia a rak tiam cangmi hna a si. Cu Druze community nih cun hriamtlai phu zong kha an i ngaih ve i President Assad Russia ram ah a zaam hnuah khan atu President thar a hun ṭuanmi pa nih hin Syria ram hi daihnak kan ser cang lai i Cucaah ruangah cun hriamtlai phu vialte nih khan nan hriamnam kha chia ulaw nan hriamnam kha ap cang ulaw cuticun daihnak lam kan kawl cang hna lai. Ahohmanh hriamtlai phu um ti hna hlah u sih tiah a rak ti hna i daihnak lam kha a rak panhpi hna. Sihmanhsehlaw Druze community nih hin president thar an ngeihmi jihadist background a ngeimi pa kha an zum lo i hi pa nih hin a kan daw taktak hnga maw, hmailei ah kan ral hna a si ṭhan sual hnga maw ti kha an phan caah khan an hriamnam kha chiah an rak duh lo. Cu ruangah cun a luan cu April thla zongah khan Druze community hriamtlai phu pawl kha Syria cozah ralkap nih khan an rak kah hna i minung zakhat hrawnghrang an rak thah cang hna. Tutan ah an kah ṭhan hna i an pahnih kar ah kahdohnak a chuak ṭhan i Durrës community an umnak Kawlen Height lei ah khan Syria ram southern lei ah khan cozah ralkap tampi kha an ra i Durrës community hriamtlai phu pawl kah ding ah khan an rak ra ṭhan ti a si. Tutan kahdohnak ah hin minung zathum le sawmnga hrawnghrang kaphnih ah a thimi an si cang ti zong kha kan hun theih fawn. Cu thimi lak zongah cun civilian pawl zong kha tampi an i tel. Cu bantukin Golan Heights pawngah Israel nih an dawtmi Druze community pawl kah le thah an ton kha Israel nih a duh lo caah khan Israel nih khan Syria cozah kha a kahnak kha a si. Tutan ah an headquarter a kah hna lawng si loin warning an pek hna mi cu tuhnu in pehtlai in nan ralkap pawl kha Soudan lei in nan lak hna lo i pehtlai in kahdohnak nan tuah si ahcun hi nak fak chinchin in kan in kah hna lai ti zongah khan warning kha an pek fawn hna ti si. Cucu a pakhatnak Israel cozah nih Syria headquarter a kahnak a ruang a si. Cun a pahnihnak ah Israel nih hin southern lei ahhin Golan Heights pawng hrawnghrang ahhin Syria cozah ralkap pawl hi tam tuk in hmunkhua hna hlah seh ti hi a duhmi a si. Zeicatiah ahcun a luancia caan ah Golan Heights cu Syria ta a rak si i Israel nih an chuhmi hna a si tikah Cuka pawngkam hrawnghrang ah daihnak kha um sehlaw Siria cozah ralkap pawl hi tam tuk in um hna hlah sehlaw ral ser ko hna hlah seh ti kha Israel cozah nih hin a duhmi a si. Cu zong cu atutan ah Siria cozah headquarter a kah hnanak a ruang a pahnihnak kha a si tiah kan hun theihmi a si. Cucu a tawinak in ka hun chim khawhmi si sehlaw tam deuh in tlamtling deuh in theih na duh si ahcun a hnuah kan rak chim ṭhan te lai ka lawm.